niĩ njĩtagwo nyamũ wa njoka Eh, ndĩ mũngarĩ wa mbarĩ ya kagũikũ njiarĩtwo gĩthaku kĩa wakiũrũ rika rĩa wathani ndĩ wa maina njiarĩtwo nĩ mwangi na njiarĩirwo rũgongo rwa kĩru kũrĩa gathunya mũrang'a kaunti ndathomire gĩthomo gĩakwa eh, primary school ya thuita ngĩcoka ngĩthiĩ high school wa hũndũra na pan africa high school karatina ngĩcoka ngĩthiĩ nairobi university ngĩka diploma in business and eh, management Eh, ngĩcoka later on in life ngĩthiĩ nairobi evangelical graduate school of theology rĩu ĩtagwo eh, africa international university ngĩka degree ya masters na ngĩ specialize na rũthiomi rwa kĩngiriki although nĩ njugaga I'm a biblical theologian nĩ ndacokire ngĩyandĩkithia gũthoma kenyatta university eh, na ngĩthoma kuo mĩaka ĩrĩ ngĩcoka ngĩtransfer ngĩthiĩ eh, United Theological Seminary kũrĩa eh, Carolina na ngĩka PhD na PhD yakwa ndekire eh, ũhoro wa magongona kana value ya magongona harĩ mũtũrĩre wa mũgĩkũyũ mwaka wa mĩrongo ĩnana na ithathatũ nĩ ndetĩkĩrire jesu atuĩke mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa thutha wa kuona ũhoro wa mũtũrĩre ũrĩa mũndũ atũraga gũkũ thĩ ũkĩgeria gwetha kũiganĩra kũiganĩra gũtangĩoneka eh, na kũiyũria irima rĩtangĩiyũrio nĩ kĩndũ kĩngĩ tiga kũhonokio nĩ jesu Thutha wa kũhonokio nĩ Jesu, nĩ ndambĩrĩirie kwenda kũmenya makĩria ũhoro wa kiugo kĩa Ngai na nĩ thiĩte gũthoma cukuru cigana ũna, nĩ thomete Daystar University na ngacoka ngathoma Hagai Institute kũrĩa Singapore. Na thutha ũcio nĩ ndacokire ngĩoywo nĩ Hagai Institute ngĩtuĩka ũmwe wa arutani eh, a international part of the international faculty ya Hagai Institute. Na kuoguo nĩ ngoretwo ngĩthiĩ gũthomithia Singapore na ngathomithia Thailand na ngathomithia India na Pakistan na ngathomithia eh, Hawaii na gatagatĩ ka mwaka wa mĩrongo kenda na inyanya na mwaka wa mĩro- ngiri igĩrĩ na igĩrĩ nĩ niĩ ndarĩ director eh, representing Haga Institute mabũrũri mĩrongo ĩna na matandatũ thĩinĩ wa Africa kuri mwaka wa ngiri igĩrĩ na ithano nĩ ndatwarirwo nĩ mũthuri ũmwe handũ athuri macemanĩtie na ngĩmenya ũndũ ũcio nĩ kĩama gĩa athuri nĩ ndaiguĩte ũhoro wa ciama cia athuri no ndioĩ ũhoro wacio na ngĩigua nĩ ngwenda kũmenya makĩria ndaigua maũndũ marĩa maragio makoniĩ rũrĩrĩ rwitũ no na hau thutha mwaka wa 2008 eh, thutha wa post election violence thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩ eh, kwarĩ na mũcemanio itũra rĩa thĩka rĩa athuri maumĩte ituri cia bũrũri ũyũ eh, athuri a gĩkũyũ mokĩte nĩgetha marie ũhoro wa mathĩna marĩa andũ a gĩkũyũ mathiaga through nĩ ũndũ wa post election violence na rĩrĩa maikarire thĩ harĩa blue post makiuga mũndũ ũtarutĩte mbũri ya kĩama ndangĩaria ũhoro wa bũrũri na ngĩigua ndatuĩka unfairly excluded no ngĩtuĩka determined atĩ nĩ ngwenda kũmenya makĩria eh, ũrĩa ingĩka nĩgetha rĩrĩa athuri makwaria ngakoragwo ndĩho Ngĩigua nĩ ngwenda kũmenya makĩria ũhoro wa Mũgĩkũyũ, eh, kĩhumo, eh, mĩtugo na mĩikarĩre yake. Na ngĩambĩrĩria rũgendo rwa gũthoma. Eh, ndarĩkia degree ya masters, ngĩambĩrĩria PhD, nĩgetha menye makĩria ũhoro wa Mũgĩkũyũ, kĩhumo, mĩtugo na mĩikarĩre yake. Na nĩ thiĩte ngĩthomaga, nĩ thiĩte ngĩ- ngĩrutagwo nĩ athuri,

tũkĩmunyũrwo na tũkĩrutwo mĩikarĩre-inĩ na mĩtugo-inĩ itũ na andũ a rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ makahanaga tarĩ o manyaganirio nĩ mũkoroni na athani arĩa angĩ mokĩte thutha ũyũ kuma kũrĩ maũndũ marĩa ma ũndũire na mũndũ ndangĩhota gũtuĩka mũkristiano wĩkindĩrĩte na wĩkinyĩire wega atangĩkorwo ndaremenya akamenya maũndũ marĩa agĩrĩirwo nĩ kũmenya ma rũrĩrĩ rwao nĩgetha acoke amenye ũhoro wa rũrĩrĩ na mũikarĩre mwega wa ũkristiano nĩ ndĩ mũtonyi wa gĩkũyũ in other words rĩrĩa anake mararutĩrwo mbũri cia hako nĩ maithe rĩrĩa athuri mararuta mbũri cia kĩama ya ndegwa kana ya hako nĩ thiaga ciama-inĩ nĩgetha tũgateithia athuri tũkamahe kĩrĩra nĩgetha mekindĩre wega na mamenye wega maũndũ ma ũgĩkũyũ na marĩkia kũmenya ũgĩkũyũ rĩ magagĩikara wega mĩciĩ-inĩ kwao na bũrũri-inĩ o na kanitha-inĩ nĩ ũndũ wa ũthii wa na mbere wa bũrũri na nĩ ũrĩa agĩkũyũ manyaganĩte thĩinĩ wa thĩ yothe nĩ ndĩronire arĩ wega nyambĩrĩrie website nĩruo rwĩtagwo rũrenda nĩgetha andũ arĩa makwenda kũmenya maũndũ marĩa makoniĩ mũgĩkũyũ na mgĩ- kĩhumo na mĩtugo na mĩikarĩre yake magaceraga thĩinĩ wa rũrenda rũu kũrĩa guothe mangĩkorwo marĩ marĩ amerika kana marĩ australia na arĩa aingĩ marĩ thĩinĩ wa europe magacera thĩinĩ wa rũrenda rũu makona maũndũ macio